DVC azautu ngaitu lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tuachung thawngpang ka rak chim lai. Hakha khua Kusi Lobo ah pangpar dum tuah dingmi le Bucha Aung San lemhnuainak ding hmun cu Hakha khuanu khuapa le Chin ramkulh cozah sipin le Electric Minister Pu Su Htet nih an zohfel. Myanmar ram NLD cozah nih ramkulh kip le ramthen kip ah Bucha Aung San lemhnuai ding biatak tein aa hmaithlak. Aung San lem kan herh lo. Pilung biakamnak tlinter kan duh deuh tiah tlangcungmi tampi nih an dohkalh. Chin ramkulh khua zeimawzat zong ah

Chin ramkulh Tidim Sain ah a ummi COVID-19 case statuan cu June hlei ruk chun suimilam hleihnih ah Sain in chuahter a si cang. COVID-19 case statuan cu voihnih tiang a ngandamnak check a si i a voihnih ning tein COVID-19 hrik hmuh a si ti lo caah Sain in an chuahter a si. Inn ah ni sarih chung leng chuahter loin umter a si rih lai. Tidim si-inn ah COVID-19 mizaw pahnih an um i nihin tiang cu an ngandamnak kong ah thinphan dirhmun an si lo, tiah sibawi hna nih an chim. Hakha si-inn ah Thantlang COVID-19 mizaw le Mindat COVID-19 mizaw zong thlopbul an si, tiah kan theih. Pyidawngsu budget in sak cuahmahmi Hakha College degree laknak inn cu Zatuak sawmnga le panga an lim cang. Hakha College degree laknak in cu Pyithang Su budget nue thongkua le zathum le sawmthum le pakhat leng di in sakmi a si. Hakha College ah degree laknak in lawng si loin a dang cacawnnak khan, nu umnak khan le pa umnak khan te bantuk zong sak cuahmah a si i amah le budget kum chung ah lim cio ding in zuam a si tiah kan theih.
Ramchung thawng ka rak chim lai. Thlang Korea le ramdang dang ah rian a ṭuanmi Myanmar rammi minung za la sawmthum le pahnih cu mi bawmchantu vanlawng in June hlei sarih ah Yangon International Airport an phan. Pawcawmnak ca rian ṭuan ding in ramleng a phanmi Myanmar rammi pawl cu COVID-19 zawtnak ruangah ramkip nih rianṭuannak nawl an phih, lengchuah lo ding ti bantuk nawl an chuah ruangah rian ngei loin an um i Myanmar ram kirter ṭhan an si. Covid-19 zawtnak um chungah hi bantuk ramleng in ramchung kuat ṭhannak hi tutan cun a voiriatnak a si cang. Tutan Myanmar ram kuatmi hna hi thlang Korea, usa, Norway, Canada, Japan, Spain le Brazil ram ah rian a ṭuanmi an si tiah DVB nih a ṭial. Kaya ramkulh khua cheukhat ah vok pulrai a tlung. Nihnih thum chungah vok za le sawma leng an thi cang. Cucaah vok a zuami kip nih vok pulkhamh si chunh cio ding le a vok a thimi nih felfai tein vawlei ah phum ding in saram sibawi hna nih an thanh. Vok a thimi pawl hi an thih hlanah an chung nih a tlik hna, an luak a chuak cun rawl an ei lo tiah vok a zuami hna nih an chim. Chin ramkulh Thantlang peng le Hakha peng cheukhat zongah vok a pulmi tampi a um ve tiah thawng kan theih. Khrihfa thawngṭhachim David le taza a cuaitu hna tette minung pili biahalnak an tuah cang hna nain biahalmi ahohmanh nih minung a bu in umnak cu David le nih a tuah ko kan mit in kan hmuh hna a ti khotu an um rih lo tiah David le sin i U Aung Chiwin nih a chim. Taza cuaitu hna tette minung pili biahal ding in an tang rih. Hi tazacuainak hi Myanmar rammi nih Zeitindah biachahnak an tuah te lai tiah an hngah ngaimi a si. Cucaah Mayan kong biaceihzung biaceihtu nih hi tazacuainak hi ni sawm kua chungah biachah khawh kan zuam lai tiah a chim. David Lahle a hawile cu Covid-19 runvennak caah nawlchuahmi an buar tiin tazacuai an rak si i biaceihzung nih tazacuaitu hna tette biahalnak an tuah lio a si tiah DVB nih a ṭial. Myanmar ram ramkulh le ramṭhen Chief Minister tam deuh cu thonghnih kum kul Myanmar ram chimnak ah kum thonghnih kum hleinga kum chimnak lio i an rak i zuam ṭhingnak mi kuang hmun in an i zuam ṭhan lai. Yangon ramṭhen Chief Minister U Pyu Min Ting tu cu a ngandam ti lo ruangah Thonghni kum kul chimnak ah a lut ti lai lo, tiin media tampi nih an ṭial. Taningtari ramṭhen Chief Minister U Myint Maung, Mandalay ramṭhen Chief Minister Doctor Zaw Myint Maung, Eyawati ramṭhen Chief Minister Hla Mu Aung, Kachin ramkulh Chief Minister Doctor Htet Aung, Paku ramṭhen Chief Minister U Win Ting le Chin ramkulh Chief Minister Pu Salai Lenwe cu thanghnih kum kul Myanmar ram chimnak ah an i zuam ṭhan dih lai. Myanmar ram President U Win Myint, ruahnak petu Daw Aung San Suu Kyi le Vice President Ṭhu Pu Henry Van Ṭhio zong chimnak ah an i zuam ṭhan lai tiah bbc nih a ṭial. Myanmar ramchung lothlo hna cu Myanmar ram cozah nih lohmun eka pakhat caah tangka ciat thong sung nga a coih hna lai. Eka pakhat in aa thawk lai i eka pahra tiang tangka coih a si lai. Hi tangka coihmi hi COVID-19 ruangah sunghnak tampi a tongmi lothlo hna caah coihmi a si. Myanmar ram lothlo pawcawm ṭhanchonak bank ṭhen Moon ramkulh manager U Cho Sua Min nih tangka coih dingmi hi eka pakhat ah tangka singkhat tiin Kan rak coih tawnmi bantuk kha a si lo. Atu coih dingmi hi cu Covid-19 zawtnak rai chungah a dang tein bawmhnak tuahmi a si tiah a chim. Hi tangka coihmi pawl cu thonghnih kul le khat saṭimba ah cham a si te lai tiah DVB nih a ṭial. Rakhine ramkulh Anpeng Dalatchang khuatekom Shankung le Mingkladung khua ah a ummi Chin ralzam minung thongkhat leng cu Myanmar ram cozah ralkap nih umkalnak a phih caah eidin awk harsa ngai in an um. Facang phurh le a dang eidin ding phurh an phih caah Chin ralzam pawl harsa ngai in an um ko tiah Chin ralzam bawmchantu phu Salai Win Maung nih a chim. Shankung khua ah Chin ralzam minung zanga le Mingkalarum khua ah minung zaruk leng an um. Dalatchang khuate kom chung ah Chinmi umnak khua sawmthum le paruk a um i Rakhine miphun umnak khua nga tluk a um. Rakhine ramkulh, Minpya, Ai, Mepung le Myo-u peng ah Chinmi ralzam tampi an um ve i an peng ah Chinmi ralzam a tambik an um tiah RFA nih a tial.
Ramleng thawngpang ka rak chim lai. Brazil ram Sao Paulo khua ah palek kut ne in kumhlei nga lawng a si rihmi vunnak pakhat a thih caah rammi nih June hleiruk ah duhlonak fak ngai in an langhter. Kumhlei nga lawng a si rihmi vunnak phun pa ngakchia pakhat cu June hleili thawk in a tlau i a lu ah meithal kahnak hmunhma pahnih le a taksa ah tukvelhnak hna he a ruak an hmuh. Palek nih hlathlainak an tuah i palek minung pahnih lunghrinh an si. Lunghrintmi palek pahnih cu an zaam caah nihin tiang an luat rih. June na hleinga thawk in duhlonak an langhter hi a si i duhlonak an langhtermi hna nih Motor an khangh, thilri an hrawh nain June he ruktu ahcun dai tein duhlonak an langhter ṭhan. Human Rights Watch phu nih cun Brazil ram ah hi hi bantuk palak kut in rammi thihnak hi cu a um pengmi a si tiah an langhter. Kum thong in le kum kul April tiang ah palak kut in Brazil rammi zaruk le paruk an thi cang tiah DVB nih a ṭial.

I rem dingin lamkaltu thla aa timhmi cu Sakuriya hruaitu Kim Jong-un far nih hi bantuk lamkal thla aa timhmi hi khua a ruah lo bia le an thinlung a ṭhat lo caah a si tiah a chim hnu in cohlan lomi a si tiah DVB nih a ṭial. Covid-19 zawtnak ruangah vawleicung movie thlaknak lei ah laksawng lian pakhat a simi Osaka laksawng peknak tuah ding an i thawn a si. A voi sawmka le voi thumnak Osaka laksawng peknak cu kum thong hi le kum kul le kum khat February ni kul le ni riat ah tuah tim a si nain thla hnih a caan an thawn i April ni kul le ni nga ah tuah a si te lai. Hi Osaka laksawng peknak cu an lai in maw tuah a si te lai asiloah thapetu mizapi i tel in dah tuah a si te lai timi cu COVID-19 zawtnak zohchung in biachahnak tuah a si te lai. Osaka laksawng peknak hmuh awkah aa tlak tiin thimmi movie pawl cu March ni hlei nga ah thanh a si te lai tiah DVB nih a ṭial. India le Taluk ramri cawngtu ramhnih ralkap i elhniarnak a chuak. Ramhnih ralkap pawl cu thirfung, lung le thingti bantuk in an i chep, an i tu, an i vel i India ralkap minung pakul an nunnak a liam. Hi kong ah India cozah nih ramhnih ralkap chung in a thimi an um veve nain an buaibai chung ah meithal an hmang lo tiah a thanh. Hi buainak kong ah ramkhat le ramkhat sual an i phaw veve. Taluk ramdang lei pehtlaihnak minister nih ramhnih nih ramri phung an buarmi tampi a um tiah a chim. Thawngka zakua sawmruk le kum sarih kum ah Taluk le India ramri kong buaibainak a daih hnu in tutan hi ramri ah buaibainak a chuah voikhatnak a si. Vawleicung milu tambik le a tambik changtu ramhnih kar ah ramri kong buaibainak dai taktak rih lo tiah ngiathlaitu hna nih an chim. Ramri a cawngmi ralkap hna cu fak ngaiin hliamhma an pu tiah DVP nih a ṭial. COVID-19 tlangrai um le um lo hmanh i ralrin ti loin vawleicung ram lian tampi nih vun thleidannak le miphun thleidannak a um tiin duhlonak an langhter. A liamcia thla chungah American vunrang palek pakhat nih hriamnam zeihmanh a hmang lomi vunnak floor a thah i vun muici thleidannak a um, miphun thleidannak a um tiin minung tampi nih vunnak nunnak zong a biapi ve ko tiah tlang an i tar i duhlonak fak ngai in an langhter. British miphun kong ah a cawlcang ngaimi pawl zong nih fak ngai in duhlonak an langhter ve. American lawng si loin France, Brazil, Australia, Thailand le ram dangdang ah duhlonak an langhter. duhlonak an langhtermi hna nih duhlonak an langhterning cu inn an khangh, dawr an bauh, mawṭaw le thilri an hrawh, nihin tiang ṭuanvo ngeitu hna nih an daihter kho rih lo tiah TVB nih a ṭial. DVC a zohtu ngeitu nan cungah lunglawmnak tampi kan ngei. A ra lai dingmi nukulh zan ah kan i tong ṭhan te lai.